Oh, agoyo erokamano ne Nyasaye momiya thuoloni mondo mi awuo kuom wachne mondiki matin e wi odhiambo masani. Mokwongo, an jatich Nyasaye Paul Akelo. Nyasaye nowara kapod ang'a matin kijana. Nyasaye osetimona ng'wono ma wuotho kod Nyasaye nyaka kawuononi, ka warruogno orita kod kwe kod ber. Aseneno gik madongo ma Nyasaye timo, kendo aseneno tich Nyasaye motimo kokalo kuom wachne mangima kendo tiyo. E thuoloni, atimo wach Nyasaye kokalo e kanisa ma Eternal Life Church East Africa. Nyasaye osebedo jang'wono kendo oserita e tichne. Kendo wach mang'eyo en achiel ni Nyasaye en duto ei duto kendo otimo gik moko ne ng'at moyie. Mano emomiyo adwa nawuoye e wach mondiki kuom yie. Nikech Nyasaye en wach. To otiyo ne joge kokalo kuom yie. Mane momiyo ndike e muma mok abisomo mokwongo ni ng'ama onge kod yie ok nyal bedo malong'o ne Nyasaye. Nikech ng'at ma sudo ir Nyasaye nyaka okuong obed kod yie ni Nyasaye entie. To moloyo oyie kuom wach Nyasaye mowinjo nikech Nyasaye tie i wachne. Ondike muma mane adwa nasom mokwongo e Hibrania apar gachiel e wang'e mawacho niya, yie en bedo gi adiera e chuny kuom gima ikiyo. Kuom gima ikiyo. Kendo en bedo maonge gi kiawa kuom gima ok ne. Yesu pake. Koro yie en bedo jaadiera kuom wach ma ng'ato rito kuom Nyasaye. Kendo E sama ng'ato winjo wach Nyasaye, to wach Nyasaye keto ne chunye bura kuom gima odwaro. Wach kwongo donjo ne ng'ato to keto ne chuny ng'ato bura. To sama wach oketo ne chuny ng'ato bura, to eka oyie kuom wach. To sama oyie kuom wach, to wach tiyone. Joma ng'eny lamo Nyasaye e weche madongo kendo e weche mabeyo ma gigombo mondo mi otimre ne ngimagi. Kendo iyudo ka ji dhi e nyim Nyasaye ka gin kod dwaro. To gima mono dwaro mar ng'ato chopo en yie. Bedo jadiera kuom wach mosewinjo. Iyudo ka ng'ato olamo Nyasaye to yie mondo mi wachno otimre ne ema reme. Yesu wacho ni ng'ama nobed kod yie mathin kaka koth karadal nochik got mane nyime ni pudhri mikae got nopudhre. Matiende ni yie dwaro ng'ama oseneno gima odwaro mondo mi otimre. Yie dwaro ng'ama oseneno got gima ochung' e nyime kaka got. Gima odwaro mondo mi opudhre to ok osepudhore kuom rieko kod ng'eyo. Gima osegombo mondo mi olo to pok oloyo kuom tekone. To kowinjo wach Nyasaye to owinjo ka wachno keto ne wachno bedo mayot. To ofwenyo ni kare gima nyalo gima dwaro mondo otimre ni nyalo timore kuom Nyasaye. To koseyie ni gino nyalo timore kuom Nyasaye, kae to okawo wachno okete tich. Yesu apaki. Oketo wachno e tich. Oyie ni wach mosewinjo ni kod teko mar gimodwaro. Joma ng'eny yie kuom wach, to kata kamano Ka sama koro girito mondo mi gine gima wach dwa timo to yie girumo. Emomiyo adwa na yie awuo kuom yie e ngeche adek manyalo miyo ng'ato neno loch mar Nyasaye. Nikech gik mwadwaro mondo mi otimre ne Gima nyaka ing'e mokwongo ni gin gik ma jasikwa ok oyie mondo otimre. Kendo sama ng'ato ilamo Nyasaye kata ni mondo mi ochange, to jachien mo jamidekre manyo kelo midekre kuome ok bi yie mondo mi oa e midekre ne mayot. Sama ng'ato dwa lamo Nyasaye mondo oa kata e dhier, ma entie, to Jachien ma ne okelo dhier e ngimane bende ok bi yie mondo mi dhierno owuog e ngimane mayot. Nobiro miyo sama iselamo Nyasaye mondo mi oyaw yo mondo ogol chunje mag dhier e ngimani, to Jachien be pod biro medo wuoyo Obro riti ndalo achiel, ndalo ariyo, to onyisi donge ineno ka gima ni iwuoye ni ok timre. Ang'o miyo obiro mondo owuo? Oduogo mondo mi oked kod yie. Agone Nyasaye kamano. Obiro mondo mi oked kod yie. To ma miyo adwa na awuo kuom yie ma miyo ng'ato kalo weche matek ma jachien oketo. Mokwongo, adwa na awuo kuom yie mamuofu gone Ruoth erokamano. Yie magolo ng'ato nyaka obed yie mamuofu, tiende ni ok onen, obed yie maradin, tiende ni ok owinji, to obed yie mofuwo, tiende ni oonge rieko. Gone Ruoth erokamano. Matiende ni e sama ng'ato pod nikod rieko, rieko biro chako wuoyo kuom gima nosewuoye mowacho ni gini bende nyalo timore adier nikech onone kuom rieko machielo. To yie mofuwo en oyie kuom wachno. Ong'eyo niya, an mae kama wachna ogike. Okawo riekone kod ng'eyone okete e gino. Koro kata ka joma riek mong'eyo gik moko kaka onego otimre wuoyo ni gima iparono ok nyal timore, to en koro ok oyie donjo e rieko ma joma richo ng'ado kata ma joma ong'eyo ng'ado. Mano yie mofuwo. En ok odonjo e rieko. To mano be emomiyo ondik e muma mok asom mar Jo-Korintho ni ka kuom rieko Nyasaye nodagi ni piny ok ng'eye kuom rieko. to nolong'o ne Nyasaye ni kuom wach mar fuwo miyalo ores jomoyie. Yani ng'ato oyie kuom wachno gi ng'eyone duto te, ok odog chien, ok odhi mbele, en gima noselameno, kata ka koro jomariek wuoye to nong'eyo niya, Nyasaye en Nyasach yie, kendo ondiki ni yie en bedo jaadiera kuom gima ikiyo kendo mok ne kod wang'. Koro kata ka nitie weche ma, ma jorieko wala oseta, en koro gima ok odonjie niya, ok obi donje rieko ma jo maricho ng'ado. Ago ne Ruth erokamano. Owachi niya, Nadagi rieko mar jorieko kendo naketh ng'eyo mar jong'eyo. E sama pod ng'ato ni kod rieko, yie ok bi tiyo. Ago ne Ruth erokamano. Sama rieko ng'ato pod tiyo, yie ok bi tiyo. Yie tiyo sama koro rieko ng'ato kawo back seat. Nikech okwongo ng'eyo niya, ni kuom riekona, ne gino otamore. ok aseyudo gima nadwaro. Rieko koro dok kawo back seat. En koro gik ma joma riek ng'iyo mamiyo keto ne chuny joma riek bura koro oket ne chunye bura. Apako Nyasaye maduong'. Nitie yie ma ng'ato nyalo donje nikech ma ng'ato ne gik ma ng'ato dwaro. Awuoyo kuom yie mofuwo. Yie mofuwo en, en koro ok ong'adne rieko. Kata kiwachone gimoro ni gima itimono ok nyalre, to en mano ok odonjie. Ong'eyo ni nyalore kuom Nyasaye, duto te nyalore ne jok moyie. Yie mar adien En ok owinji gima joma joma ok ohero gima otimono kata gima owachono wacho. Ranyisi maber en Bartimeo ka dwaro mondo oyaw wang'e. Ndiko wacho ni sama nowinjo ni Yesu ja-Nazareth koro kalo e Jeriko, nogoyo koko. To kisomo ndiko to wacho ni joma ne ni machiegni kode ne kwere ni ai wego koko ka ng'eye wego koko ka to nikech noseloso yie ok noyie chiko ite ne gima ji winjo radin ok oyie chiko ite kuom wach ma ng'ato winjo gima moni mondo mi chope gima idwaro en nikech ichiko iti sama jasiki wuoyo kuom gima ni isewuoye nikech obiro goyo mbaka kendo ni isewacho ni higani ok achak atieki ka an kod dhier e oda. To kirito bang' dweche adek, dweche auchiel, to ochako nyisi gik manyiso kit dhier ma pod nitie. Ni iwacho, to donge ineno ka pod in mana gi law achiel ma nye ichakogo cha ema pod nitie. Mano gima koro ok ichikne iti. Gima ing'eyo niya, nyaselamo Nyasaye ma tieko chunje mag dhier, mag misiku. abiro bedo gi lepa loka kaka nyase yi koro kata pod irwako lewi achiel iwuothe koriyo to chuny no goyo kodi mbaka ni donge na ka wuoche ni chai ma pod irwako nyise niya nase lamo nyasaye okaloki yie maradin ok ichik iti ne gima jasigu goyo mbaka ka ng'eyi kuom gima nyise chuo nyim nyasaye gima chiko ite momiyo ng'ato chak ketho yie ma nyosekeguro nikech ochiko ite momiyo joma ng'eny chako lamo Nyasaye maka kawuono kowinjo kiyalo wach Nyasaye to chako yalo lamo kuom wach ma nyose olame oya olamo kuom wach ma nyose lame gima nyise lame cha in gima koro dong' en igone ma Nyasaye ro kamano kuom gima nosetimo nikech yien bedo jadiera kuom gima ikiyo gima kiyo akiyo Naselame Nyasaye, an koro arito mondo mi Nyasaye ochop kore. An koro ayie ema donje. Mane gima koro ageno. Ok achik ita ne gima ng'ato chak wuoye kendo. Agone Ruodh Nyalo erokamano. Yie mar aneko. En kata koro got nitie to kanye ema wacho ni an kae ma daluwo nikech ora aneko gima ofuwo ora aneko. En owacho ni kae kama konyruok ne nitie. Ochomo gima odwaro no tir. Kata koro ok nyalre kuom ji. Gima koro ji ka wuoyo to wacho ni mm, mm, ng'ane to wiye okethore. Mano. Mano gi minwa moro mwageno. Ma jatich Nyasaye. Ma Nyasaye nowaro. Gi thurwa kanoku manyuola kuchocho. Aluonge ni Waya. Dhakoni iluongo ni Miriam Okiri ma Nyambeche. Ka Nyasaye nowaro Miriam, noyudo ko ok onyuol nyithindo ma yawuoyi. Ago nego thero kamano. Kendo owuotho buora michuore oyudo nyithindo ma yawuoyi mamoko kokalo kuom nyieke. Te thuolo moro ka jatich Nyasaye oloso chokruok, husband oloso chokruok Mombasa, to otimo neno kapok odhi e chokruogno ni an adhi omo Isaka nyathi ma wuoyi. To seche motimo neno nodhi omo Isaka ni to ting'o nyathine ma nyako pod dhoth. to dhi e chokruok to koa e chokruogno to timo neno ochung' motimo neno ne joma owar e kanisa ni an nyadhi omo Isaka to aduogo kod Isaka arita dhodho mara ni katieko dhoth to Isaka kawo thuolone agone Ruth erokamano joma riek ma ok dwar mondo ohedhre mar wuoyo nikech gima moni rado gi Nyasaye nikech iori iye hedhore iye wacho wach mofuwo sama ne joma rieko winje ko to dok nyise ni ne tir mos iwacho nade ka dipo ni ok obet kaka iwachono to owacho ni awuoyo kuom yie mar aneko owacho ni mane gima nyadhi omo to mane gima aseting'o asewacho ni Isaka nitie iya atieko dhoth nyathina dhoth mana yike duto modhothega ok otiek dhok obi ng'uso dhoth nikech koro ating'o isaka isaya ka nyase kaw arito katieko dhodho marani to isaka chako dongo koro joma riek manono wach mos wacho ni tir mos nikech pono ni iwacho gima ok bitimore agone ruoth erokamano mano yie maraneko osemako yie to radeke yieno ni gima ji kuom gima ok nyalre kuom ji nyalore kuom Nyasaye. Koro kata ka joma riek nene yo machielo e ango machielo to an naseyie kuom wach ondiki ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Ok ngima kendo tiyo. Koro onge gima chelo machaka loko. Oramo ni en Isaka ne nie iye to adier e sama notieko dhoth to iye odongo to konyuolo to nyuolo Isaka. manyo bedo jacham gikeni mar ode. Agone Ruoth erokamano. Koro awuoyo kuom yie mar aneko, en owuoyo kuom gima pod onge ma kata dalili ne pok onenore. Apako Nyasaye maduong'. Gima dalili ne pok onenore, joma ng'eny rito dalili. To sama irito dalili no mane gima ketho nikech sama ka dalili odeko to yie osekethore. Yie mar aneko en ok orit dalili, en gima owuoye ni Nyasaye nosewacho, to ka Nyasaye owacho to onge gima tamo gima Nyasaye owacho timore. Yie ma ok ne dalili, joma ng'eny rito dalili mondo one pako Nyasaye maduong' ma kata ka en lor no dwaro mondo mi onyuol to odwa neno niya ni dwe okalo korka oparo nosemako ich. Yie mar ariyo ni ko en ochako ng'iewo gik nyathi. Owacho ni asekwayo nyathi Nyasaye nyathi ma wuoyi. Ang'e ni oseketo nyathi ma wuoyi. En kowuotho kokalo kuonde miuse gik nyithindo to ochako kwanyo gik nyithindo ma yawuoyi. Ochako kano nikech mano e gima nokwayo Nyasaye to mano ema Nyasaye dwa miye. Mano e gima orito kuom Nyasaye. Mano yie mar aneko. Opako Nyasach Israel. Gimomiyo pok otimore ni nikech iwuotho kod yie moro ma pod ichiko ite. ma kata ka notuo to odwa winjo ni to gima nyalame cha be pod entie. Odwa ni kochiewo to winji ni to dalili mar gicha nitie koso onge. Ka sama dalili mar gino obedo maonge kok oyie ni Nyasaye otimo, mano ibiro yudo kok timore. Apako Nyasach Israel. Yie en bedo mofuwo. Yie En bedo ma radin. Yie en bedo raneko. Sama ng'ato oluot e kiwango adek mag yie kanyalo kamano, en ng'e ni kata kowuok to wacho niya, nasewacho, mano e gima dhi rumo godo. Nyasaye nitie mbele. Nyasaye mok wacha wacha. Nikech ondiki ni wach miwacho awacha kuome onge. Wach miwacho awacha kuom Nyasachwa onge. Owacho ni kuome, ng'at moyie kuome, gik moko duto timore. To mano e wach mobiro chung' otimo. Donge mano e gima ondik e Muma? Wacho ne Balaam wuod Beor ni ne, An ok an wuod dhano ma dalokra, ma dawach wach achiel to arem ok atimo. In ema imiyo gik ma Nyasaye owacho rem ok otimoreni nikech yieni ok ochopo kare. In ema imiyo gik ma Nyasaye owacho ok chop kuomi. To kata kawuondoni kinyalo yie ni Nyasaye en adier kendo wach Nyasaye en adier, onge gima ok nyalre kuom Nyasaye, duto te nyalore. To mano e gima ikawe riekoni gi ng'eyoni duto to iketie. Kata kawuono ni obed ni idwaro ngima, inyalo yudo ngima nikech Nyasaye ema nyalo gik moko duto te. Kata obed gima obedo mabor kuodi, ondiki e muma ni ne bad Jehova ok obedo machiek ma demone reso. Onyalo rieyo bade modhi omak gima ni mabor mokel kawuono moket machiegni kodi ma ji ne gik ma nyocha pok gineno e ngimani ka timore e paw dhoodi e dhorangayi gik ma nyocha ji ok par ni nyalo timore nyalo chako timore kuom yie mi nyasaye chi lokre ngero e kama idakie ma kata bed ni nyo ji oseng'ado buchi ni onge gima ber ma nyalo wuok kuomi apako nyasach israel to yie nyalo loko mumi ngima manyien Donge ondike Muma ni analok nyingi mi nachak e nying manyien, nying ma an awuon ema namiyi, ok nochak oluongi gi nying mar wichkuot kendo. Mano gima ondike. Nying mar ayany ok nochak oyanyigo kendo. Ting'e ni gim, gima biro miyo nyingi mondo oloki en yie. Iseng'eyo nying mokethore, nying marach miwuotho godo. Tiwacho na adier ka Nyasaye miyo ji nying manyien, tambe kawuono miya nying manyien. Ubiro miloko nyinga. Nikech sama gima rach timore kuom ng'ato to nyinge ruchore, ichako luonge gi gik matimore kuome. Ma emomiyo ka nyadhako onge gi nyathi, koro mondo oluonge gi nyinge manyo ochake godo, manyo okende godo, manie jonge e dalano, to koro ichako luonge ni lur. Nikech otamore nyuol. Koro ok en dhako manyuol, koro lur oloko nyinge. To ka nying norachni, ka nying no rachni ma in be ineno ka nying no miyi wich kuot kiwuotho to kawuono kwa wuoyo kuom yie tinyalo yie mondo olok nyingi mi wachna adier ka nyasaye loko nying ji to ambo biro golo nying marach no kuoma nikech teko mar mako ich kod nyuol nitie kuom nyasaye en ema gik moko duto timre kuome. Jasigu e marach, Satan e marach, omono jomoko neno gik mabeyo manyonego gine e wang' piny. En ema nyalo loro yo mi kar mondo mi ne kwe to ineno mana rach, kar mondo ine ber to ineno mana gik mok kare seche duto te In kiwuotho kiparo ni gima ber nie nyimi, tipo ma kiruodhono gi gima rach nikech jachien ema dwa mondo in isik idak mana e ngima mar ywagruok kod ywak. Ngima mar ywagruok kod ywak. To ngima mar ywagruok kod ywakno nyalo rumo kuom yie ka ng'ato ong'eyo gima kelo ywagruok e ngimane kendo gimomiyo osiko oywak. to wacho ni maendi e gimomiyo aseywak ndalo kod ndalo e ngimana kawuono ka nyasaye nyalo to abiro ayie mondo mo nyasaye otimna to omako yie to owacho niya kawuono an bende timona to olokore janeke e yie niya kawuono aseyie ni nyasaye entie kendo en kod mich mochiw ne joma dwaro to an ma e gima adwaro en ang'o midwaro Donge dang' iyud kawuono kokalo kuom yie? Gima iseyie ohero e chunyi ma ise identify ni mae gima idwaro kuom Nyasaye nikech iseyie ni Nyasaye entie to kendo en kod mich mochiwo ne joma dwaro. Iseng'eyo gima idwaro mi iwacho ni an mae gima adwaro to gima adwaro ni kawuono ema ayudo kuom yie duto te nyalore. Ise identify gima idwaro. Mano kata kawuono kiwuok kaendi tiachaka chaka ni an aseyudo tiyie kuom mano ma kata ka kiny piny oruto jasigu temo nyisi niya donge neno kapod ok ochalo gi kaka kwere ni an gi mang'eyo ni duto te nyalore kuom Nyasaye ka Nyasaye mosewacho to onge gima tek en ng'ano ma dichung' e nyim Nyasaye koso en ng'ano ma dilor ne Nyasaye mondo kik otim gima odwaro timo en ng'ano ma ditam Nyasaye chopo gima nowuok mondo mi otim Farao notemo edhore e nyim Nyasaye, ma gikone to noneno duong' mar Nyasaye, koparo ni Nyasaye chal dhano. Koro gombo mondo oriwe nyim Nyasaye mondo mi singruok mar Nyasaye kik chop ne jo-Israel. Nodong' gi lwete nono e dho nam makwar. Nodong' gi lwete nono e dho nam makwar. koneno ka jolwenje gi gikgi mag lweny lale e pi chieng' ono eka farao nong'eyo ni kare ng'ama nyalo piem gi nyasaye onge chieng'no nowuoro nyasach musa wacho ni a nyasach israel nyasach jo-hibrania nyasaye moseya kama dong' kod lweta nono Kata kawuono onyalo yako jasiki, jal mosechung' e nyim wang'i. To gima osemoni yako jasiki en yie. Kata kawuono ni onyalo keto gi raten mar tiendi ma gidong' ka wigi olugo kotok kaka Farao ne wiye olugo kodok ka en kende to nowuok kod ogandane mag lweny maduong' ka gidhi kodok ka en kende. ka wiye okuot koneno loch mar Nyasaye Jo-Hibrania owuoyo kuom Nyasaye Jo-Hibrania, Nyasaye mar nyalo, Nyasaye mantie. Kuom yie onge gima tek matamaye timo. Kuom yie Yesu wacho ni tekne jamoko donje piny ruodh polo To yot ne ngamia kalo e bur sindano. Joma winjo maonge kod yie penjo ni ere kaka ngamia maduong' cha nyalo kalo e bur sindano. To kong'iyo wang'gi joma yiegi tin machalo kod in moseremo yudo gima odwaro, onyisogi ni kuom ji ema ok nyalre, to kuom Nyasaye duto te nyalre. Ong'iyo wang'gi joma yiegi tin mowuoro ni to ere kaka ngamia maduong' cha dekal e bur sindano, to wacho ni kuom ji ok nyalre, to kuom Nyasaye duto te nyalore kuom in iwacho nang'o? Duto te nyalore kuom yie. Kuom jie mok nyalre. Mane momiyo jorieko bro nono gi rieko wacho ni gimi wacho no ok nyalre. En ng'ano ma nyalo chango kuom wach kende to in kiyie. Nikech ji ong'e ni nyaka to nyaka tero hospital ma chwo sindan. Ng'ano ma nyalo bedo mangima kuom wach. To in kiyie kuom wach Nyasaye nikech wach Nyasaye en adier. tibiro bedo mangima. Mano kata obed gima nyi isebedo diagnosed gi tuo mok thiedhre, nikech wan gi tuoche ma kawuono ji dwaro mana mondo omi gimanage. Joma riek opuonjogi mana kaka gimanage gi. En tuo mok nyal thiedhore. Penjo ni ng'ano manyalo chango kimi? Kata ng'ano manyalo tieko TV? Ok TB en gima ng'ato ema manage. Kata ng'ano manyalo chango asma? Nitie daktari en achiel kende moloyo tuoche duto te. En achiel kende moloyo tuoche duto te. Ochango mana i remo, ochango mana i ler, ochango mana i chogo. Kata obed bone ma kansa eh, eh, mar bone marrow. Ago ne ruoth nyalo erokamano. Kuom ji mok nyalre, to kuom yie ka ng'ato yie kuom wach Nyasaye mangima kendo tiyo, to duto te nyalore. To nyalore ni ng'ama osiko wiye wachno osiko wiye wach mowacho ni ka Nyasaye mosewacho ni nyalore, koro kata joma riek gi gwedo gi chak gigoyo bura gi go mbaka, ok ochak odonje wach manyien e kendo. En ok ochak kata koro jasigu temo yawo wang'e mondo mi onen gima oneno koro ok owacho ok odonje. En ong'eyo niya mano mana mifano gi jawuon to Nyasaye osetieko kaka wach Nyasaye nochike ni duto te nyalore mano mana mifano ok en wach cha Nyasaye noselalata ok mana miyago ne Nyasaye erokamano machopo wachne kuom yie ka ng'ato bedo janeko kendo bedo jachir e yie nikech bedo jachir e yie gimiserameno iserama to mano ibedo jachir e yie to kata obed gima tek ibiro po katimore e yor hono. Ok ma emomiyo jo-Israel nowuoyo ka gin e kor thim giwacho ni kadiemo wang' nono sama nogol nyithind Israel e kind joma dhum ne gichalo ka joma leko. Ang'o momiyo ne gichako ka gichalo ka joma leko? Ne gipo ka gik mane giparo ni ok nyal timore nochako timore. Ne gik moko nochako timore kok kuom rieko to kuom Nyasaye kata inyalo timoreni. kata inyalo timoreni mi nyaka Nyasaye loyo gik moseloyi kuom higni kod ndalo. Nyasaye ma jachung' kod jachung' ma jachung' mondo osir wachne. Ka ng'ato ramo kuom yie, mano kata koro neno gima tek. Yawuot jokar yudo ramo, Meshak, Shadrak kod Abednego. Ka Nebo oramo matek, Nebukadnezar oramo matek ni ka ng'ato ok nyal kulo wiye e sama owinjo ka nyiduonge kod asili gi thumbe mayore yore ywak to mano ng'at mibole mach iye ok ne gima jachien ochiko en ok one en oneno loch mar nyasaye ok one gima jachien ochiko ma emomiyo shadrak kod eh, meshak gini koro kata mach bebni ichwako machak ichwaki ma miye teko nyadibiriyo to gin ok gine mach ma nebukadnezar moko gin gineno jaloch gineno jaloch gin wang'gi kala i mach to gineno jaloch koro ok gine gima jasigu siemo to gin gineno gima jaloch osiemo en ng'ano manobed jasiku ka nyasaye en jakorwa ng'ano manyalo tamowa kata ang'o manyalo tamo ng'ato yudo ka nyasaye jakore Ang'o manyalo tamo ng'ato yudo gima odwaro ka Nyasaye jakore? Sama ng'ato oseyudo yie, onge gima chung' e kind yie kod Nyasaye ma mono Nyasaye tiyo ne ng'at moseyudo yie. Ma emomiyo koro kata kethogi ei mach, to Nyasaye tele ei mach, to tieko teko mar mach, to Farao neno ng'at mar ariyo. Yie biro miyo jasiki neno Nyasachi e sama ne ok oparno nyalo neno. Yie. Farao eh, Nebukadnezar neno ng'at mar ang'wen, openjo joma ne en go, dong' ne waluto ji adek kende majni. To mar ang'wen neno ng'at mar ang'wen ka gin godo, to kite chalo ude nyiseche. Mano Nyasaye mar yie. Obiro miyo jasiki nene ka koro tiyoni kokalo kuom yie. mi joma nyo ong'eyo ni ok nyalre gibiro kulo wigi ma giniyie ni onge nyasaye kare minyalo pim gi nyasach yie onge nyasaye mipimo gi nyasach yie ka ng'ato oyie kuom nyasaye kata obedo na makwar obiro barore kata obed got mochung' obiro rere kata obed bugo matut obiro dinore kata obed gima pek machalo nade nyasaye biro loye kuom To mano e yie mwayalo, mwaseneno tije madongo ma Nyasaye timo kokalo kuom yie. Oyawo wang' muofini, to miyo pudhe ringo, to miyo joas manyo odak gi lewni mag koyo, gibolo kabude piny ka Nyasaye ochangogi kotieko as manyo oketogi misumba. Ka ndalo ka ndalo gin kod yedhe ofukegi to gisiwe to ok gibol piny makata chieng' rieny gikia ni wada ang' nochange sa adi to Nyasaye matimo ng'wono nyo otimonegi ng'wono kokalo kuom yie mi kawuono jo asma ma nyo wuotho koluor kawuono giwuotho ka gin jochir iwacho nang'o donge kata in be kawuono kendo yie to Nyasaye nyalo goli kuom gima oseketi matek mokisekalo kawuono kuom yie kiyie kuom wach Nyasaye. To kata obedo wach mosechiw e nyim wang'i kuom higni kod ndalo, Muma wacho ni kuom Nyasaye higni elfu achiel chalo kod ndalo achiel. Mano kata obedo wach mosesandi e atin ma kawuono iralo kod higni piero abich agone ruoth erokamano to kiyudo yie kawuono e dakika mineno wawuoyo ni to gima osedak kodi kuom higni piero abich nyalo leny ka gima ne onge ma wich wil kode kech kuom nyasaye Higni elfu achiel chalo kod ndalo achiel, to ndalo achiel chalo kod gima higa elfu achiel e nyime. Koro kata obed gima oseturi kuom ndaloni duto te, to kawuono kuom yie onyalo lal, onyalo lal kodok machieng' ogoyo moleny ma kata kaka kuma olale diang' ikia. Apako Nyasach Israel, iluongo ni Nyasach yie. Ok mane momiyo ka Paulo puonjo kuom yie, openjo wacho niya, an dawach ang'o kuom yie? Donge thuole made tama ka wuok kuom yie? Nikech kuom yie nitie gik madongo ma nyose timore. Daudi wuod Jesse oyiecho sibuor kod lwete kokalo kuom yie. Owacho ne giloyo pinje ruodhi, en piny ruoth mane mochung' e nyimi mokete misumbane. Ne giloyo pinje ruodhi kokalo kuom yie. Mon moko nodwoknegi nyithindgi mane osetho, matiende ni yie chiero nyaka joma osetho. Mano kata obedo ng'ama koro ngimane weye, obedo ng'ama ngimane weye makoro ji oluoro sani, jomoko luoro osemako osechako ywak. Kawuono kata obed ng'ati ma koro luoro osemake ni onge gima ber manyalo wuok kuome, dang' iwong iyud yie matin ma wuoyeni. To kata jal ma koro ngimane oweyo ma ji luoro osemako, jomoko osechako ywak ni ma to ngimane oserumo, yie chiero nyaka joma osetho. Yie chiero nyaka joma osetho. Jomoko mon moko nodwokne gi nyithindgi mane osetho. In be inyalo dwokni giri mosekethore. Kawuono kiyudo yie. Nikech yie duto kuom duto nyalore. Agone Nyasaye maduong' erokamano. Keyiro yie. To dakika mwawueni hono nyalo timoreni. Hono nyalo timoreni. En wach mane? Wachunyi wuoye dakika mawuoyeni. Nikech ka nitie wach ma chunyi ose identify to mano e wach madwa ni yie ni kawuono ok chak yudore e ngimani kendo. Ka nitie wach ma chunyi osefwenyo mi ifwenyo ni adier kare ma osetimorena nikech jasika ema dwaro to kawuono ni kiyie kuom wach duto te nyalore. En wach mane? Nikech kata kobedo ono to biro timore ni. Wach mane miseyiero e chunyi sani kod odhiambo? Kiwinjo wach ma wuoyeni nikech Nyasaye to nitie. Ochung' mondo osir wachne. Obiro siro wachne ne ng'at moyie Kiyie kawuono to kata obed gima osekethore kawuono ibiro lose. En ang'o mosekethore ma jasika oseketho e nyimi kata oseketho e lweti? To kawuono mondo mi olosni e dakika moro alamo Nyasaye nikech awinjo ka Nyasaye to osechung' mondo mi osir wachne. En wach mane midwaro mondo otimreni godhiambo ma wang'i oseneno Kawuono ka diang' ichal kod Daudi ma wang'e noseneno wach ni wach achiel ema se kwayo Nyasaye to mane madwaro mondo mi otimre kuom yie gimi kwayo no kawuono diang' timre kwawa kuom yie koro kwa kwa mondo mi otimre koro kwa akwaya wach miwacho nikech Nyasaye winji, kata obedo mana wach manie chunyi to Nyasaye winji. Wach misedwarono mikwayono ema kawuono Nyasaye biro timo midwarono kuom yie ma Nyasaye biro timo. Kata iwach mana ni en wach mane, nikech kata obed gima tek mok nyalre kuom ji, tisedwaro miseyie ni timore, to Nyasaye biro timo. Kwa kwa wach midwarono. Ago ne Ruoth nyalo kod teko erokamano. Nyasaye ma wan go kaka odhiambo. Mondo walam. kaka nichiko Nyasaye mangima kuom wachni mwaseyie kuome. Erokamano kuom serio badi mondo mi mul ng'ato ka ng'ato moyie kuom wachni mar chango joma tuo kuom yie, mar kelo gik maonge kuom yie, mar timo gik moko osetimore kuom yie, mar loso gik mosekethore kuom yie, kuom wachni mangima kendo tiyo. Erokamano kuom sechung' kod jal moseyie kuom wachni miyalo mondo omi kawuono ne lochni kendo ne teko modak ei wachni. Duong' kod par nobed ne nyingi kuom gik maber misetimo ne jogi moyie kod nyingi koro. E nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amen.